UK aban hia teachers firi Ghana abɛkyerɛ adeɛ wɔ England. Na akatua no nso deɛ, me nua, ɛyɛ paa. Wobɛtumi agye one hundred forty pounds to one hundred and eighty pounds per day sɛ woyɛ tikyani, anaasɛ wo yere, wo kunu, wo nua bi, w'adamfo bi yɛ tikyani a, tie ma no nto no sɛ, UK aban no de nhyehyɛeɛ bi agu akwan mu a wobɛtumi aba England aba abɛkyerɛ adeɛ. Saa nhyehyɛeɛ yi, wɔfrɛ no QTS. Qualified Teacher's Status, Minnim sɛ woate ne baabi da anaasɛ atwa w'asom pɛn, na mmom nya aboterɛ na menkyerɛw mu ye. This is Tips and Gist, Tena ha ara. QTS anaasɛ Qualified Teacher's Status yɛ legal requirement a tikyani hia ansa na watumi akyerɛ adeɛ wɔ English schools anaasɛ skuls a ɛwɔ England. Mpo sɛ wogye nteteeɛ wɔ Scotland anaasɛ Northern Ireland a, wohia QTSC ansa na woatumi de akyerɛ adeɛ wɔ England. UK is made up of four countries, England, Scotland, Wales ɛna Northern Ireland. Na England yi na wobɛtumi de QTSC akyerɛ adeɛ. Saa QTSC yi wɔ hɔ dadaada ɛfiri April 2014, na mmom na Ghana nka ho. Twenty six January, twenty twenty three yi ara na UK aban no yɛɛ announcement sɛ ɔde countries nine abɛka saa QTS nhyehyɛeɛ yi ho. Na saa countries yi bi ne Ghana, Nigeria, India, Jamaica ne nea ɛkeka ho. Ɔkɔɔ so kyerɛɛ mu sɛ ɛfiti first February, twenty twenty three Sɛ woyɛ tikyani wɔ Ghana a, wobɛtumi a apply for saa QTS yi, na sɛ wo nsa ka license yi a, wode apɛ adwuma wɔ UK, na sɛ adwuma no ma wo sponsorship a, wode a apply for visa na woaba UK aba abɛkyerɛ adeɛ. Sɛ woate aseɛ deɛ a, ɛnneɛ na yɛnhwɛ nneɛma a wobɛhia ansa na woatumi a apply. Na sɛ yɛwie a, mɛkyerɛ wo kwan a wo ankasa wobɛtumi a apply. Sɛ woyɛ qualified teacher wɔ Ghana anaasɛ outside UK a, wobɛtumi akyerɛ adeɛ wɔ England without the QTS for four good years. After that, ɛwɔ sɛ wonya QTS no. Na mmom ɛden sɛ wobɛfiri Ghana abɛkyerɛ adeɛ wɔ England without the QTS. Sɛ wo nsa ka license yi a, fa pɛ adwuma wɔ UK website biara. Na sɛ wo nsa ka adwuma yi a, ɔbɛma wo Certificate of Sponsorship course. Ɛno na wode bɛ apply for visa no. Woba a, wobɛtumi de wo yere ne wo mma, mekyerɛ dependants, aka wo ho sɛdeɛ Work Visa Protocol no kyerɛ no. KOTSE, Qualified Teacher Status, Sɛ wopɛ sɛ wo apply a, kɔ gov dot uk, mekyerɛ UK Government website, ɛhɔ wobɛnya link a wobɛtumi de apply all by yourself. Sɛ wobue website no a, wɔbɛbisa wo sɛ wopɛ sɛ wo check eligibility anaa. Ɛkyerɛ sɛ wopɛ sɛ wohu sɛ wo documents no nyinaa sisi so a wobɛtumi anya saa license yi. Mɛsrɛ sɛ wobɛdi kan akyɛke ansa na woastate application no, enti yɛn state. Wɔbɛbisa wo sɛ, Have you used this service before? na woabɔ No. Bɔ Continue. Wɔbɛbisa wo sɛ, Country bɛn na wokyerɛ adeɛ seesei a? Bɔ Ghana hyɛ mu. Wowie a, bɔ Continue. Obebisa wo sɛ wowɔ teaching qualifications wɔ Ghana. Pɛ QTS qualifications no, wohia degree. Sɛ woyɛ diploma wɔ Ghana a, wonqualify. Nti mesrɛ wo, sɛ wonim sɛ wowɔ degree a, bɔ yes, wowɔ diploma a, ɛho nhia sɛ wobɛtoa so. Ɛno na wɔde wo abɛpue ha no, Woahu sɛ wobisa wo sɛ, Do you have a university degree? Yes, nti ɛhɔ nso wobɛbɔ yes. Wobɛbisa wo sɛ, Wobɛtumi akyerɛ nkwadaa 11 years to 16 years adeɛ anaa? Sɛ wokyerɛ adeɛ wɔ JHS anaasɛ SHS wɔ Ghana a, bɔ yes because wobɛtumi akyerɛ. Na mmom woyɛ keegi madam deɛ a, mesrɛ wo nkagyae. Afei, wɔaliste subjects bi a ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ mu baako ansa na woakwɔlelefae. Subjects no bi ne Mathematics, Science, Physics, Biology, Chemistry, French, Italian, ne nea ɛkeka ho. Sɛ wogye wo ho di sɛ wubetumi akyerɛ Science, Maths, Chemistry, Biology, Physics a, bɔ Yes. Obebisa wo sɛ, How long na woakyerɛ adeɛ? If it is over nine months, wo qualify. Sɛ woyɛ below two years but more than one year to to nine months to twenty months, sɛ woatra deɛ more than two years a, fa over twenty months. Wɔbɛbisa wo sɛ Ghana Education Service atwe w'aso pɛn anaa. Sɛ wonni sanction bi a, bɔ No. Ɛhɔ ara pɛ, ebebia ama wo na wobɛhu eligibility requirements no nyinaa wɔ hɔ. Sɛ wo paase through eligibility process no a, wɔbɛbue saa page wei ama wo. Woduru saa page wei a, afei wɔbɛkyerɛ wo nneɛma a anaasɛ documents a wobɛhia na wode a apply. First one, wɔse proof of identity. Saa identity yi, Wobehia wo passport. Anaasɛ wo birth cert. Afei, ɛwɔ sɛ saa din no ara na ɛwɔ wo documents no nyinaa so. Next, Proof of qualification. Aha no, wobehia wo degree certificate ɛna transcript. Sɛ wodi kan yɛ diploma wɔ Ghana ansa na woyɛ degree a, ɛbɛhia sɛ wode ne mmienu nyinaa bɛ apply. Ɔse, We cannot accept the diploma in education from Ghana. Enti,

Deɛ ɛdi hɔ, ɔte proof of work history, wei no wobɛtumi de appointment letter ayɛ prove no. Afei nso wobɛtumi ama refees, mekyerɛ o headmaster anaasɛ mpanifoɔ no bi, wobɛ submite wɔn email address ne contact numbers na wɔbɛ contate wɔn abisa wɔn sɛ ampa woakyerɛ adeɛ more than nine months no a. W'appointment letter no nso tumi di adanseɛ sɛ woakyerɛ adeɛ. more than nine months. Ghana certificate biara ɔyɛ no in English nti yɛ nhia certified translation biara nti last point wei deɛ nkɔ ma Ghana foɔ yɛ bɛgya hɔ saa. Afei ɔse apply for the QTS wo kleke so a ɔbɛma wabɔ wo email address astate application no wobɔ hyɛ hɔ wie a bɔ continue. Ɔbɛ sɛnde link akɔ email no Nti bio meonim wobehu teaching regulation agency mesrɛ wo click so wode wo nsa bɔ message no so pɛ wobehu link no bɔ link no so na ɛde wo bɛkɔ ɔmo website ama wa starte application no ɔbɛkyerɛ wo sɛ sign in aane bom na ɛbɛbie o ɛnyɛɛ no no wobehu apply for qualified teachers status QTS Me nua, akwantuo no ara na yɛahyɛ aseɛ no. Deɛ ɛdi kan, ɔse about you, enter your personal information, ɛna afei nso upload your identity document. Personal information no, wobɔ so a, ɔbɛbisa giving names, ɛhɔ bɔ wo first name, wowɔ middle name a, fa sɔ so. Wowie a, family name, ɛhɔ ɛyɛ wo surname, bɔ hyɛm. Afei nso, date of birth, Bɔhyɛ mu. Wowie a, na afei wabɔ continue. Ɔde wo bɛba ha sei. Ɔse, Does your name appear differently on your ID documents or qualifications? Sɛ wo din asesa a, bɔ Yes. Ɛnsesae a, bɔ No. Ebia na wowɔ sukuu no, wo surname a na wo use, wowieeɛ woaware, Wo surname no asesa nti ɛno wobɛbɔ yes. Wowie a na wode wo court document a ɛproove wo change of name no aka ho. Afei wobɛtumi abɔ continue. Ɔbɛma wo akwanya ama woahwɛ information a waprovide no mu yie. Sɛ biribiara da n'akwaa mu a, bɔ continue, na mmom sɛ mistake bi wɔ baabi a, bɔ change no so na afei sesa. Wowie a, na woabɔ Continue. Ɛde wo bɛba ha sei. Wobɛhu Completed. Afei Upload your Identity Document no, kleke so. Sɛ wobɔ so a, wobɛhu nneɛma a ɛwɔ sɛ wo submete. Wɔbɛgye passport anaasɛ driving license anaasɛ ID card anaasɛ birth certificate, ɛmu biara a wobɛnya ama no biara, wɔbɛgye. Enti sɛ ɛyɛ birth cert na wopɛ sɛ wode ma wɔn a, na woahwehwɛ wɔ wo fon no so, na afei woauploadi. Woauploadi wie a, na woabɔ Continue. Wo scroll kɔ down a, obebisa wo sɛ Do you need to upload another page anaasɛ document? Bɔ No. Wowie a, bɔ Continue. Afei wobɛhu sɛ ayɛ completed. Number two, your qualifications. Ɔse add your teaching qualifications. Click so. Wobɔ so a, wobɛhu teaching qualification no. Qualification title, ebi a Bachelor of Education, bohyem. Name of institution, ebi a University of Education, Winneba, bohyem. Country of institution, Ghana, bohyem. Owie a, ɔse, When did you start your teaching qualification? Ɔkyerɛ year a woyɛɛ saa degree course no, enti bɔ month ne year no hyɛ mu. Afei obisa year a wo complete-iɛ, ɛhɔ nso yɛ no saa ara. Wowie a, obebisa wo date a wonyaa teaching qualification no, hwɛ wo degree certificate no so na bɔ saa date no hyɛ mu pɛpɛɛpɛ. Wowie a, bɔ continue. Ɛhɔ firi hɔ a, obebisa wo sɛ, Enter the age range you can teach. Mekyerɛw mu sɛ ɛyɛ eleven years to sixteen years nti menyɛ mistake, bɔ no saa pɛpɛɛpɛ. Wowie a, bɔ Continue. Afei ɔbɛkyerɛ wo sɛ enter the subjects you can teach. Wokleke so a, sɛ wodwen sɛ Mathematics na wobɛtumi akyerɛ paa a, bɔ Hyɛ hɔ. Afei nso, sɛ ebia science na wobetumi akyerɛ bɔhyɛ hɔ. Sɛ ɛnyɛ science na sɛ ɛyɛ biology a, bɔhyɛ hɔ. Baako pɛ na wobɛchuusi, nti yɛ no in order of priority. Wowie a, bɔ Continue. English Proficiency, nti yɛntoa so mfiri hɔ. Wokleke so a, obebisa wo sɛ woyɛ citizen wɔ countries a English yɛ wɔn first language anaa. Countries no, Ghana nka ho, nti wobɛbɔ No, na afei woabɔ Continue. Wo kleke Continue no so pɛ, ɔsan bɛbisa wo sɛ, baabi a wokɔɔ school no, ɛwɔ countries a English yɛ wɔn first language anaa? Ghana nka ho, nti ɛhɔ nso wobɛbɔ No, na afei woabɔ Continue. Afei ɔbɛka sɛ submit English proficiency letter anaasɛ sɛ wowɔ IELTS examination no a, submit. English proficiency letter no yɛ krataa a ɛredi adanseɛ ama MOI. MOI no yɛ medium of instruction, ɛkyerɛ sɛ wokɔɔ sukuu no yɛde borɔfo na ɛkyerɛ wo adeɛ. Ɛno nti wobɛkɔ wo university hɔ. Sɛ ɛyɛ University of Winneba a, wobɛkɔ hɔ na woakɔgye saa English Proficiency Letter no. Woba a, na woabɛ uploadi. Ɛsɛ sɛ wɔgye saa krataa yi tom, na mmom sɛ biribi nti wɔangye antom a, ɛnneɛ me nua, ɛsɛ sɛ wokyerɛ IELTS examination no, na woba a, woabɛsubmite. Wɔbɛbisa wo sɛ wowɔ krataa foforɔ ka English Proficiency no ho anaa? Bo no. Afei Ɔbɛma wo kwan sɛ hwɛm sɛ woayɛ mistake bi a bɔ change ne so na mmom sɛ biribiara da n'akwaa mu a bɔ continue. Wobɛhu sɛ ayɛ completed. Afei ɔde wo bɛkɔ number four, your work history. Ɔse add your work history. Click so. Ɔbɛma wo guidelines a wobɛ follow de abobɔ ahyɛ mu. Ebi ne sɛ, wɔbɛbisa wo sɛ wotumi kyerɛ adeɛ berɛ a obi ansupavaese wo. Afei nso, wɔbɛbisa wo sɛ wotumi yɛ nkwadaa no exams maake, assesse wɔn progress anaa. Sɛ wohwɛ na wogye tom sɛ wotumi yɛ ne nyinaa a, fa w'ani kyerɛ aseɛ hɔ. Ɔse, The role I am about to add meets all these requirements, na kyerɛ sɛ wogye tom sɛ information a wode ma wɔn no yɛ nokorɛ. Sɛ wo click wie a, kɔ fam biom. Obebisa wo sɛ, What was the role? Ɛno no, obebisa wo the name of the school koro a wokyerɛ adeɛ. Nti ebia, Adwo so MA Model na woatwerɛ ahyɛ hɔ. City, Adwo so. Country, Ghana. Afei, owie a, obebisa wo sɛ, What was the job title or role? Nti ebia, Teacher anaasɛ Headmaster na woabɔ ahyɛ hɔ. Obebisa wo sɛ, Work hours dodoɔ a woyɛ. Ghana deɛ, Sɛ wokɔ sukuu 8am kosi 2pm a, ɛyɛ six hours, nti six times five days no, ɛbɛyɛ thirty hours, nti wobɛbɔ thirty ahyɛ hɔ. Afei, obisa wo when did you start this role? Da bɛn pɔtee na wo start kyerɛ adeɛ? Nti wobɛhwɛ appointment letter no so, date a ɛwɔ so no na woatwerɛ month ne year no. Sɛ wo nkae na sɛ wo estimate deɛ a, ɛneɛ wo wie a kleke this is an estimate na mmom sɛ ɛyɛ date korɔ gyea a wo kae deɛ a, ɛneɛ gya ne hɔ. Afei obisa wo sɛ are you still employed at this school? Bɔ yes sɛ wo da so kyerɛ adeɛ wɔ hɔ a, bɔ no sɛ wo nkyerɛ adeɛ wɔ hɔ a, wo wie a, bɔ continue. Sɛ wo bɔ ne nyinaa hyɛɛ mu a, wo bɛhu completed na mmom ma mbɔ no nti, watwerɛ in progress. Afei, number five, ɔse prove that you are recognised as a teacher, nti wobɛkleke enter your registration number no so, ɛhɔ no wobɛbɔ wo teachers license number a aban de maa wo no ahyɛ hɔ, wowie pɛ, bɔ continue. Wobɛhu sɛ ayɛ completed, sɛ stages no nyinaa ayɛ completed a, baabi a wɔatwerɛ save and sign out no, ɛhɔ bɛyɛ submit, nti wobɛkleke so na woasubmete. Na mmom menyɛ tikyani no nti, atwerɛ save and sign out nti mɛkleke so. Sɛ wo nso woannya requirement no nyinaa a, kleke so saa, ɛbɛsevi na anytime biara wobɛnya documents no, wobɛkɔ akɔtoa so wɔ baabi a woduruiɛ. Me nua, sɛ wo nya documents no nyinaa de sɛnde wɔn mo, na wo bɔ submit no a, ɔbɛ sɛnde wo email of completion. Afei nso, ɔbɛ kyerɛ wo sɛ wo bɛ twɛn some few weeks na ɔbɛ sɛnde reply no abrɛ wo. Procedure no na yɛ go through no. Sɛ wo ante aseɛ a, leave comment, sɛ w'ate aseɛ nso a, ma me nhu. Sɛ wo nsa ka saa QTS license yi a, ɛno na wode bɛpɛ adwuma. Nti kɔ UK, Indeed anaasɛ any of the platforms na sɛkye teaching jobs anaasɛ teaching assistant jobs. Sɛ wohu bi na sɛ w'ani gye akatua no ho a, apply. Wobɛhia CV, personal statement ne nneɛma kakraa bi na ɛde aka ho aaplae. Sɛ wopɛ sɛ mekyerɛkyerɛ mu kwan a wobɛfa so aaplae for adwuma no nso a, ma menhu. Sɛ wo aaplae na sɛ adom yɛ w'adom na wo nsa ka adwuma no a, wɔbɛma wo Certificate of Sponsorship, COS, anaasɛ cos, ɛno na wode bɛ aaplae for visa no. Sɛ certificate no yɛ three years a, wobɛnya three years visa. Sɛ ɛyɛ five years a, wobɛnya five years visa. Onsaka visa yi a, twa wo plane ticket na afei bra UK bɛkyerɛ wo adeɛ. Sɛ w'ani gye me videos ho a, like page yi na share ma afoforɔ. Sɛ wopɛ direct link a wode bɛyɛ application no a, mentumi mfa nto TikTok na mmom YouTube deɛ wobɛnya no wɔ hɔ ɛyɛ tips and gist medaase this is tips and gist follow this page for more content.